וואס איז בעסער ווי אים, יענער נוצט די לשון פרום, פרומער ווי איך, און איך פיר אז יענער קוקט מיך אראפ, מיר דאכט זיך אז אונזער קשר איז נישט קיין געזונטע קשר, וואס זאל איך טון? דאס איז די שאלה יוסף זאב, וואס איז טאקע די שאלה? איך זאל עקספלעינען די שאלה? דו ביסט דאך די מומחה.
און די שאלות אויך.
וואס טראכסטו וואס טראכסטו באדערט יענעם?
וואס ס'באדערט מיך, לאמיר קודם גיין וואס ס'באדערט מיך, וואס ס'באדערט מיך איז די אומקלארקייט, ווער זאגט? ווער זאגט ס'איז אנהעלטי די רילעשאנשיפ? אפשר איז עס יא העלטי? און אויב איז עס אנהעלטי, וואס פונקטליך איז אנהעלטי דארט? און צו האסטו שוין געטרייט אויסצושמועסן מיט יענעם? האסט שוין געטרייט צו רעדן מיט יענעם? און ממילא מיין איך אז די תירוץ, אז מ'גייט גראד צום תירוץ, איז לאמיר זיך קודם אויסקלארן. קודם די די שואל אליין זאל זיך אראפזעצן און דורכגיין וואס איז די וואס באדערט מיך דא בעצם. יא, ווייל יענער דערמאנט אז איך פיל ווי יענער דזשאדזש מיך, סאו אן קיין צו אן צולייגן, יענער לייגט נישט צו דערויף ובכן, ס'באדערט מיך, איך ווייס נישט כ'זאל זיין יענער'ס גערעכט. יא, איך פיל ס'איז אנהעלטי, סאו די רגע איך פיל ס'איז אנהעלטי, סאו וואס מיינסטו זאגן? מיינסטו זאגן אויב די פרענד דזשאדזשט. און ס'איז אמת די זאכן וואס יענער דזשאדזש, דאס איז וואס דיין אישו איז? ניין, איך זאג אז ווען ווען איך האב געליינט די שאלה יא, איך וואלט געלייגט די אסנחתא, די פיריעד, נאכדעם וואס יענער איז פרומער ווי מיר און איך פיל ווי יענער דזשאדזשט מיך, איך האב מיך דאגעשטעלט, ס'באדערט מיך. דאס איך מיין, דאס האב איך געמיינט אין די שאלה, פארוואס איך האב געזען די לעצטע פאר ווערטער אז איך פיל אז ס'איז א אנהעלטי רילעישאנשיפ, איך זע נישט די קאנעקשאן.

וואס קען איך טון דערוועגן? וויאזוי גייט מען צו צו אזא זאך? אקעי. וויאזוי מאכט מען עס אז פון אנהעלטי זאל עס ווערן העלטי? און אויב מ'קען עס נישט מאכן העלטי וויאזוי ענדיגט מען א אנהעלטי רילעישאנשיפ? אדער אדער פון ווי ווייס איך אז איך בין גערעכט מיט די מחשבות? אפשר הייבט זיך נישט אן ס'איז א געהעריגע העלטי רילעישאנשיפ און די אלע זאכן אז זי דזשאדזשט מיך איז נאר אין מיין קאפ?

איך פיל ווי יענער דזשאדזשט מיך. יענער איז פרומער פון מיך. דו וואלסט ווען אויך געוואלט זיין אזוי פרום ווי יענעמ'ס לעוועל? אדער די פרומקייט פון יענעם רעגט דיך אויף בכלל און דו ווילסט בכלל נישט דאס? ווער זאגט אז דו אז ס'איז בכלל גוט פאר דיך דאס? אפשר ווילסטו גאר אנדערע פרענדשיפס און ס'דא עפעס א ריזען פארוואס דו ביסט סטאק מיט די פרענדשיפ? וואס איז די ריזען פארוואס ביסטו סטאק? סאו דאס איז די ערשטע זאך, לייק פאר דיך אליין. קלאר דיך אויס, און וואס זענען די זאכן וואס באדערן דיך, וואס איז די עקשאל זאכן וואס יענער זאגט, טוט, עקט, אדער טוט נישט, אדער זאגט נישט, אדער פרעגט נישט, וואס יענצער רעגט דיך אויף, וואס יענצער באדערט דיך. פארשטייסט? יא.
סאו נאכדעם וואס דו האסט אביסל קלארקייט, פראביר צוצולייגן ווען וועלט איז וועלט, איך ווייס נישט צו וועלט איז וועלט, קען זיין די אינסטענס איז וועלט נישט וועלט, אבער ווען וועלט איז וועלט, כאפ א שמועס מיט יענעם, זאג יענעם וואס באדערט דיך, פרעג יענעם וואס דו האסט צו פרעגן, אונזער באליבטע מעשה מיטן גראז שניידער פון ליפא. יא.

מיט כבוד, מיט אמת'דיגקייט, מיט ווייכקייט, ווייכקייט אבער אויך אסערטיוונעס, יא, דו האסט דאך ליב אסערטיוונעס, יא, וואס איז נישט אגרעסיוו און נישט פעסיוו, זיין אסערטיוו און זאגן און פרעגן וואס דו האסט צו זאגן, עט די סעים טיים הער אויך צו צו יענעם, אפשר האט יענער אויך צו זאגן עפעס א, אפשר האט יענער אויך געפילן אין די פרענדשיפ. אפשר יענעם באדערט אויך דא עפעס? יא, אפשר באדערט יענעם דאס אויך זעך, אדער א פארקערטע זעך. אדער אפשר באדערט טאקע יענעם די זעכן, און אפשר איז ענקער פרענדשיפ טאקע נישט קיין גוטע פרענדשיפ, מ'זאל עס גיין קוקן אויף אנדערע פרענדשיפס, ווער זאגט אז יענער איז בארעכטיגט, עספעשעלי אויב יענער היט נישט אפ קיין געוויסע באונדעריס אדער רעספעקט וואס יענער דארף האבן פאר דיך. אהא.
און די אופן וויאזוי צוצוגיין דערצו, יא, כ'מיין כ'האב עס געהערט מסתמא פון דיר שוין אמאל. איז דורך זאגן יענעם, כ'מיין אויב דו גייסט, אויב יענער גייט מאכן א שמועס מיטן חבר אדער חבר'טע וואטעווער די קעיס איז, איז זאגן וואס מיך באדערט דא רעד איך פון יענעם פארווארפן פארוואס טוסטו אזוי און אזוי, יא? איי לענגווידזש, יא. איי לענגווידזש, וואס הייסט? נישט, פארוואס שרייסטו מיך אן, פארוואס דזשאדזשטו מיך, פארוואס פארוואס מאכסטו מיך פילן אזוי, נאר ברענג ארויף נאכדעם וואס דו האסט דיך צוזאמגענומען, דו האסט געזען סערטען ביהעיוויערס אדער סערטען זאכן וואס יענער טוט און דו פילסט לטובת דעם אין א געוויסע וועג, קענסטו זאגן פאר יענעם, כ'וואלט געוואלט האבן מיט דיך א שמועס אויף די און די סאבדזשעקט, אז ווען דו טוסט אזוי און אזוי פיל איך, אדער לעצטנס האב איך עקספיריענסד אין אונזער רילעישאנשיפ אזוי און אזוי, וואט דו יו טינק? אזוי ווי דו האסט געזאגט, איין לענגוויטש איז זייער זייער וויכטיג. מיך באדערט דאס, איך פיל דאס, ווייל עפעס וואס, מען קען זיך נישט דינגען מיט עפעס וואס איך פיל אדער עפעס וואס מיך באדערט, און איך לייג נישט אן קיין שולד אויף יענעם, יענער ווערט נישט אטעקט, איך כפנים, איך אטעק אים נישט, און יענער האט די אפערטונעטי און די ספעיס זיך מסביר צו זיין אדער וויאזוי, יא. און איך האב אויך די רעכט צו פילן וואס איך פיל און טראכטן וויאזוי איך טראכט, ס'נישט אז איך ווער. ס'איז נישט אז איך אז איך ווער עטעקינג אדער דזשאדזשינג אויב איך טראכט אז עפעס איז ראנג, איך פיל אין א געוויסע וועג און איך הייב אן לכתחילה נישט מיט ס'קען זיין ס'איז מיין אישו, איי דזשאסט וואנדער וואט אר יור טאטס און וואט אר יור פילינגס אבאוט דיס? ס'קען זיין איינעמס תשובה וועט זיין אז איך פיל ווי דו דזשאדזש מיך אז איך בין א דזשאדזשמענטל מענטש.

די מעלה מיט דעם רבי יוסף זאב איז אז לעקאווע דעם קומט ארויס מער אינפארמעישאן פון דיר אויכעט, דו דארפסט שפעקעלירן אויף אפאר דירעקשאנס און דארפסט אויסשמועסן אפאר, דארפסט, איך מיין דאס טוסטו, פרובירסט דיך צו געבן יענעם אינפארמעישאן עפעס וואס זאל אים זיין יוספול, סאו דו שמועסט אויס פארשידענע סינעריאס און אייכער טעמט עס און ס'צווייגט זיך, סאו איך מיין סוף כל סוף קומט ארויס א גוטע זאך מיט דעם קלארקייט. אקעי, סאו און דאס איז די צד המעלה דערפון, עט די סעים טיים ס'איז אבער אסאך דארף נוצן דא דעם דמיון סיי מיין סיי דיין און אפשר פון די צוהערער אויך ווען זיי הערן עס אויס וויאזוי זיי זיי וואלטן געענטפערט אדער וואס זיי טראכטן אדער צו אונז זעמיר טאקע מצליח צו אנרירן אלעס אמת און דאס און און לאמיר צוריקגיין א רגע צו די שאלה אליין. ס'קומט זיך פאר א מענטש צו האבן העלטי, נארמאלע, אפענע, קלארע, גוטע, זיסע רילעישאנשיפס. א מענטש דארף נישט סאפערן, און א מענטש דארף נישט זיין אין קיין אנהעלטי רילעישאנשיפס, און א מענטש דארף נישט שלום מאכן מיטן מצב אויף דעם. ספעשעלי ווען ס'איז נישט קיין פעמילי מעמבער, ס'איז סך הכל א פרענד, איי מין, קאם אן. אדער פיקס די פרענדשיפ, אדער טשעק ארויס און גיי טרעף אנדערע גוטע פרענדס וואס זענען נישט דזשאדזשינג און נישט. עט די סעים טיים איז אויכעט וויכטיג צו זאגן אז ס'קען זיין אז די אישו הייבט זיך אן און ענדיגט זיך כמעט נאר ביי דיר אליין. ס'טייטש דו האסט א אישו צו זיין מיט איינעם וואס איז אביסל אנדערש ווי דו און אויב איינער איז אביסל אנדערש ווי דו פילסטו שוין ווי מ'דזשאדזשט דיך. און אפשר איז עס א יא א קאמפלעקס, כ'מיין דאס זאגסטו אין אנדערע ווערטער, און הייב נישט אן צו אפשר די מענטש דזשאדזשט זיך אליין, און כ'ווייס נישט צו דאס איז די קעיס דא. איך מיין איך ווייס זיכער נישט, נישט איך קען די מציאות און נישט איך בין די פראפעשענעל, אבער סתם מיט סקעמעטער פון אונזער אייגענע עקספיריענס פון זוכן פון אנדערע מענטשן אז מענטשן מ'רופט עס פראדזשעקטן אז א מענטש האט א אייגענע שוואכקייט און ס'דאכט זיך אים אז אנדערע זעען עס אויך אין אים און אנדערע אזוי רופן עס ארויס אין אים, אנדערע ווייזן עס אן, אנדערע מיינען צו מרמז זיין דערויף, אים זיין אנצופארן צו צו אנווייזן דערויף אים. איי פיל לייק שי דזשאדזשעס מי ביקאוז אוו דעט ווייל זי איז ווערי פרום, און איי פיל לייק אייער פרענדשיפ איז אנהעלטי, וואט קען איי דא? יא? סאו דאס דאס איז די ארידזשינעל ווערטער פון די טעקסט און די שאלה. סאו ס'איז איך פיל אז איך ווער געדזשאדזשט פון, איך פיל אז יענער דזשאדזשט מיך וועגן זי איז מער פרום.

לדור דברים עולם. אדער פארקערט, לייק יא, אמת, דיין לעוועל פון צניעות איז נישט ריכטיג, אדער דיין לעוועל פון לשון הרע, אדער פון אידישקייט, אדער איך ווייס נישט פון וואס ס'באדערט פאר יענע פרענד, און איך גיי זעהן טאקע אז דיינע מחשבות זענען רייט, אקעי, יענער דזשאדזשט מיך טאקע, און די פילינגס זענען געווען טאקע אמת, און ס'איז טאקע אנהעלטי, איך וואלט געוואלט אז ס'זאל זיין אסאך אסאך מער. וואס טוט מען?

נישט ארויס ארויף געברענגט נאך א נקודה אז אויב איז עס אזא פרענדשיפ פון צוויי מענטשן יא וואס קענען האבן אזא אפנהארציגע שמועס און זיי נישט אראפ פארן פון די רעלסן איז שוין א סימן אז עפעס איז גוט דא ניין? אויב זיי גייען יא מצליח זיין הונדערט צו האבן פראצענט. אזא שמועס און ס'איז אפילו לאמיר זאגן ס'איז שטעלט זיך אויס אז יענער דזשאדזשט זיסט נאך א נקודה וואס ניין ביסט נישט מסכים? ס'ווענדט זיך אין די לעוול אויב ס'שטעלט זיך ארויס אז יענער דזשאדזשט און ס'איז נישט דא מיט וועם צו רעדן ווייסט אז דו דארפסט אפפיצן פון יענעם. סאו די שליסל אויף למעשה איז קודם צו האבן א אפנהארציג ניין, איין סטעפ פריער, קודם צו מאכן סדר ביי זיך אליין, ביי מיך אליין, וואס באדערט מיך דא, און צו כ'האב עכטע סיבות פארוואס איך זאל אזוי טראכטן, און די צווייטע סטעפ איז צו האבן א אפנהארציגע שמועס, און האסט צוגעלייגט אז עס זיין מיט די איי לענגוויטש אז איך פיל. אקעי, איך האב עס ארויסגעברענגט פון דיר אז איך פיל, מיר דאכט זיך, און נישט דו טוסט, מיר דאכט זיך און איך פיל און יא, און נאכדעם קען מען מאכן מער א דעסיזשן אויף. נאכדעם אויב שטעלט זיך ארויס אז יענער האט גארנישט געמיינט אדער האט יא געמיינט און ס'איז רעלעווענט זאכן, אקעי, דעמאלטס זענען ענק אויף א גוטן דירעקשאן און ענק קענען עס אויסשמועסן און קארעקטן, און אויך ס'שטעלט זיך ארויס אז יענער איז א מענטש אן דעם מען קען נישט גיין צום טיש, און ס'איז דא די מענטשן וואס זעהן קיינמאל נישט זייערע פעלער, זיי זעהן נאר פעלערס פון אנדערע און מען קען באמת נישט דיעלן מיט זיי, איז זאלסטו באמת ארויסטשעקן און האב אנדערע פרענדס אדער פעמילי מעמבערס אדער כל מיני אנדערע ריסארסעס וואס דו קענסט זיך ווענדן צו און יא באקומען גוטע סופארט, אדער אנדערע פרענדס. וויאזוי האב איך געזאגט, ס'קומט זיך פאר א מענטש צו האבן גוטע נארמאלע פרענדס און נישט זיין געדזשאדזשד און נישט דארפן טראכטן א גאנצן צ צו מען האט א אנהעלטי רילעישאנשיפ צו ס'איז וועגן די ריזן אדער וועגן א אנדערע ריזן. ס'געפינט זיך פאר א מענטש זיך בעסער צו מאכן דאס לעבן און צו האבן א לעבן וואס איז וואס נאנטער צו זיס און געשמאק ווי נאר מעגליך, און די נאמבער צו מאכן א אפוינטמענט מיט ר' יוסף זאב איז טרי פאר סעווען, פאר סעווען זירא, עיט וואן פייוו וואן, די נאמבער צו לאזן שאלות אדער פראגען ביי טעקסט